Chiegni kendo nyakora mogi. Koro wadonje e weche mag ohala. Oganda mathoth pod medo winjo pek mar ngima bang' nengo mar oduma medore kod chiegni nyadiriyo ka opim gi higa mokalo. Nonro mar Ramogi TV e gwenge mopogore opogore koro yango ni onge kama oduma kilo ariyo kata gorogoro achiel sani yudore kod matin ne siling' mia ariyo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, johala ma uso chiemo bende winjo pek bang' be chiemo mamoko bende koro idho.
Nengo mar mogo ma osebet ka idhe okang' mamalo chakore higani, sani koro chomo kama oganda duto winjo pek mar ng'wenyo kuon. Bed ni ichamo nyaduka kata ariga, onge kama nengo mar mogo kilo ariyo koro tin ne siling' mia ariyo. Chakore Kisumu, Homa Bay kod Siaya ma gorogoro sani en siling' mia ariyo, ka rege ok tin ne siling' prariyo. E gwenge ma Mombasa, Nyaka igol siling' mia ariyo prabich eka ing'weny kuon. Gwenge ma koro ywak mar nengo mogo kwako. Chiemo beche tek moingowa. Pok nanyiewo mogo siling' mia ariyo gi wiye. Uru konywa, konywa nyathinwa. Nyathi Kinyata, Kinyata ne winjo wach. Nyithindo samoro tieko kata ndalo adek kapok oneno kuon gi wang'gi to dhi sikul to mogo ni ema koro ne irawe ka berberie koro sani endi omedre ma kaka dang' irawe onge koro ko akwayo ni yawa ukonywa e wach mogo ni mapiyo piyo kech dhi negowa gi nyithindo. Sani tich bende onge mogo bende imedo gik moko imedo e duka nyaka kibrit nyaka chumbi te. Medruok e nengo mar mogo Wachore ni osekel kod nok mar oduma ma ok osebet ka timo maber e higni ariyo mosekalo, okang' ma koro omiyo moko kuom jorego oduma oseloro ohala kaka gwenge ma Nakuru. Ne jo ohala ma uso chiemo, osechunogi mondo gimed nengo kuon kendo kuonno bende koro ging'ino mana matin. Otek nikech ne wausoga kuon gi siling' prariyo wauso ni jojua kali. Sani koro chuna amedo nengo, sani en prang'wen to wang'ade nikech e, pe- ohala o- gine nengo mar mogo ni malo saidi. Mia ariyo onge ohala mwayude kata matin. Jonyiepo ma tinde kwan-gi odok piny bende ywak, kendo moko kuomgi koro chuno mondo gicham chiemo ma ok ging'iyogo. Kuon kanyocha achamo gi tich matiyo to nyocha awinjo ka ayieng' maber to nikech bech kuon nyomedrena nyadiriyo koro chuna mondo arawi e nyoyo to nyoyono koro iyudo ka bech kuon cha ka kuon sani endi imiya gi siling' piero abich ei, ei san achiel to nyawre kaka okuon gi siling piero ariyo koro ing'e ni nyoyo kachaka duoge tayudo ka nyoyo anyalo yudo gi siling ga piero abich to en nyoyo ma koro kachamo taneno ni at least moingo kuon nikech kuon ka ikawo mar piero abich no othin to te- magawa ma yande wadhiye nyocha wang'iyo gi gimoro ni sosa sosa no sani kiwacho wach ni chalo mana ng'ama oyanyo ja magawa odwa kata lawi Kata bed ni piny owacho oselando ni oduma ma igolo e pinje maoko koro dhi chako donje thurka ma ok ojuogo suru moro amora kaka yo mar duoko nengo mar mogo chien. Johala pod wacho ni mano kende ok oromo. Shida maduong' manitie ni kata kelo odumano to owachi awacha en wach kachacha to iduka ma piny ka government ok oseketo mechanism mondo gine ni to joma nyo hinyore ka koro wakelo oduma Bende iuso negi e dukni kacha e nengo mowinjore nikech mano ne nitie chon nitie, subs, nitie standard miuse gik moko sani ng'ato uso kaka ohero geno ma koro odong' en mana ni moko kuom gwenge odong' kod thuolo machuok to gichako golo oduma e puothe edwin okoth ramogi tv nairobi